Togoaka ng'a mbuya mono, eye ne ekanisa ya All Nations ase Arlington, Texas, togochia koigwa ring'ana ri'Omonene omotienyi omoyia o kianda, mwaka chilifu ibere na emerongo ebere na ibere, bono togochia komo koigwa ring'ana ri'Omonene. Rero torosese togochia gosesenigwa noyomo bwabarisia bekanisa, oyore omwana chesi, rakini rero iga erwa oichi onye noo araiga ekiagera eamate yaye noo egocha ekanisa igaa, naende noo arenge omoelda maiga. Igo rero, igo toigo buna arenge omorisia, rero ogerwa ng'a tiga akwane naintwe, Omonene omoyo omosesenirie, igo naro togochi koigwa ring'ana korwa esare, ekero twaigure amatera aya iga aye, bono egento togochi koigwa, nese amo neng'ana korwa ase oyominto nang'e Igo, ekero twaigure ogotera oko iga korwa ase omobugia oo obokano, igo tokomotogia Omonene, na gotegerera ring'ana riaye korwa ase omorisia oye aire ring'ana richenu. Igo nkwegena ng'a mwensi pi, imoseseniwe neng'ana, naende togenderere. korwa nesegi goetera ase obwanchani bwaye egere atosesenie tokore ebiatotomire ase ense eye tobe naro amaboko aye na amagoro aye. Mbuya mono sana Nyasaye tiga agenderere gotosesenia erinde tobe enchera, na oborisia ase baria batamomanyeti. Igo igo tochi igo tokoganya ake amaogo ekero ogotera kwaerire, egere tote- to- tochake koigwa ring'ana korwa ase omorisia. Na kere rit kere esabato nabo torabe togotegerera ring'ana erio iga. Nomoyo obarandi abao, korende tomanyete egento nekemo bionsi bire bikorwa ase Omonene ne ebuku yaye. Ekanisa eye iga yao oro ne esenisi, iga ebwate abanto korwa ebisaku ao ao ao, korwa chinse chionsi pi, igo Omonene nabo atosesenetie. Igo togwaka Omonene totebia Omonene mbuya mono buna atobegete ase ekenyoro eke kia Rington iga iga Texas, naende iga atobegete twagera tomoikere, toikere abande igo ase obwanchani bweye, egere atobeke amo, atwagate, Tobe ekerore ase ense eye egere nomosunte, mbuya mono Nyasae atosesenie. Ninyegenete ng'a amatera naro togochia gotegerera bono. na oyo okogakwana nainwe omobasiri oyo iga okoira oko- oko- oko- okokwana ase ekegusii oyo mpita isoe korwa chibuogi gesusu Bono nora ti ti naro ekegusii kere ekong'u, nabo togotema ko kobaikera naya toi to to toinyorete. gotera gogotonyori ng'a kende nkeyia gekong'u, kiagera ere nere otoete chinguru, na ekero akorwa agotoa chinguru, kende nkeyio keratogo keratobere gekong'u. Kiagera ere nere obobui, kiagera nere okorosia enchera ase enchera etari, Omonene nere onchera. Ase obokong'u bore. Nere okoigora enchera, emerango esiekire nere okoyeigora, kende nkeyio egekong'u asare getoramwegene, ere narosie enchera ase enchera etari.

noare naintwe nere enchera gotera oku na okuya kiara akogotoinyori ng'a ase ebinto bikoba ebikong'u tiga twemwegene twegeka asare nere okorosia enchera. nere okorosia enchera ase ase oboko- ase enchera etari Nyasae agenderere koba nere omorisia oo, nere nako atoroserie enchera egere too tare nere. Amina, mbuya mono. Bono ogotogochi gotegerera korwa ase omo- omokuani. Benang. Twasabire Omonene atorente amo egere totegerere ring'ana eri. Esabato engiya, Nyasae nomuya, na kera engaki Nyasae iga are omuya ase tore, nigo toramwegene. Buna twamiokire amatuko aya atano abere. ng'aki Nyasae nao are are nenge naintwe, otosesenirie. Mbuya mono. Nyasae nomuya. Iga abanto agokwania agao atana korora amatuko amange buna amenyete isiko gochia aria Germany. Agoteba mbuya mono ogokire koirana nka ekiagera aiga ekanisa eye nero akoroka inka Ekiagera nero yamokinirie, naende nao eyamate eyaba eyamate abanto baye bagochia bagosaba. Kobare korunkana egasi enkong'u, rakini Nyasaye nomuya ekiagera nao naria ase are, nabwate ekanisa aroro. Agateba atakonyara goteba obu- buna aigwete buya koba inka, na ekero arenge ko- ko- ko- ko- ko- korina endege gocha iga agogete, ng'a ngocha enchera are gocha inka korora abanto, baria amenyire nabo amatuko amange ekanisa yaye ase ame akineire, Yagokire, naende buna aikire aiga, ekanisa yabeire engiya, yamoire ribaga akwane nababwatani b'ekanisa, agateba, Mbuya mono sana.

Omonene agototeebia ng'a toremererie egento totaeti bwango bwango iga ngegotoikera, Nyasae nere omanyete emibango yaito, naye nere ogotoira buna atagete. Nere agoteeba ng'a Nyasae nyo- nyora otigete eamate yaye iga iga iga amanyete ng'a nabo bare ase amaboko 'omonene, Amina. Ah, Nyasae kwana na inche, egere nkwane na abanto bao, eng'ana yane ngokwana tigerwa asore, tiga nkwane korwa ase ore tata, abana bao bategerere ring'ana korwa asore. Eki ngokwana kete kegerwa asore, inche tiga nkoe nkeye buna aye ogoki okoimokererigwa igoro, egere enkwana yago eikere abana bago eba ebaremie na kobaonchora bakobwatie. Bagokigwe na koo na kwegena ase eng'ana yago. Eng'ana ngokwana rero iga Tata, eyo ngosaba ebaikere ase chinkoro chiabo, ebaonchore babe ebinto ebiya ase obwanchani bwao. Nasabire ase erieta ria Yeso Kristo Omokonyi. Onye kore bwango okogenda nka, naende koroche ng'a chinsa chiaikire chiabere chii chiaerire, nigo nkobasaba ng'a. Tigokobasa kweba tonyora ring'ana rigiya. Nyasae iga are omuya, otoretire aiga, engaki tobwate ase obogima bwaito, togocha ekanisa, amatuko narenge ogocha iga iga, ore tiyare kabisa otagete gotegerera ring'ana riaye. Rituko nerimo ase ewiki engima, ogocha enyomba y'Omonene komosaba, ne chintuko erio ribeke ensemo ribe eri'Omonene, tobasa konya korengera ring'a ng'a anga ekanisa eye anga okora okorandia oko twaerire togende, tiga twetigane. Toroganye buna abanto twansete twaikaransete twanyete endagera ekorugwa, rirorio nkobaira ase omogano korwa ebuku, na enkwana eye iga ngochia gokwana nabo ntaete kobasaba ng'a motegerere ekiagera ime y'eng'ana eye iga, okogania kwao nabo kora koratoke oo. Igo ntagete kobateebia aya, ng'a goika momo- tomanye ng'a kera egento kegokwanwa, ngokuna kere obogima bwaito, ensemo ende yonsi. Ebuku iga egototebia iga- abanto abange ime ya ebibiria, abanto babwateti Omonene.

Nigotwarire amang'ana abarwani batagete ko- ko- ko- kwe- kwe- kwe- kweorokia ase ye Nyas- Yeso, bagataka korwania Omonene, baga- lakini bateba ng'a intwe nabana baye. Nya- na ekero batagete korenta eng'ana. Gote momanye obwanchani bwa Tata, nigo tokoinyo bagotoinyoria ng'a intwe nabana b'Omonene. Nonya na egetabu kia Abaibiri Aba- Abaibiri Aba- Abaibiripi Abaibirania iga egotoinyoria ng'a intwe nabana baye. omwan- o- egetenyoria igoro ye mo- oyo igoro ya e- Abrahamu, Yohana ebuku enkoro na ebu iga egot abang'ina na abagaaka iga bago bagoot bagota bagototebi ng'a barabwo igo bae bare abana ba Omonene go ase enchera eyemo gose eyende, lakini egento ekenene nokoinyora ng'a. Nigo tore abanto torange na Nyasae, omokong'anya iga egotoinyoria ng'a Musa arenge omokuya omo egetunu igoro, akarora orosana rokoyia, aka- akarora mo- mo- mo- nyuma yaye akaigwa eriogi ri'Omonene rigokwana nere. Rituko ritang'ani akaigwa korwa ase omorero oria ime Nyasae ogokwana nere. Nyasae ake akemanyi gocha asare, akamotebia, Inche Nyasae o iso chisokoro chiao Abraham. Rengereria gese amang'ana ayio. Nyasae bweka omonyene agakwana na Musa ase omorero oria, okomotebia Musa ng'a inche Nyasae o iso Abraham. Egeangera gia Nyasae ogocha asore gokwana naye, inche ninche Nyasae o isokoro yao na iso, Nyasae o bita isoe gose nyarebe onde bwensi omorio ore iso. Agoteba ng'a ntarago- ntarakwana naya goika ngotebi ng'a inche ning'o, ng'a inche Nyasaye ise omo- o- iso yao gose sokoro yao, goika omanye ng'a inche nomoiri oo, omonto oyo obwate oboiri gocha asore. Aye noyo omwana ong'o? Aye nomwana onyarebe goetera ase ayio onsio, goika omanye ng'a omonto ogokwana nere ning'o ekiagera namanyete eamate yane, naende nere omoiri one, Nyasaye boyeka omonyene niga are omoiri bwa kera omonto. Aka, Nyasae akamoikera agatebia Musa, inche niiyi omoiri o iso Abraham. Rituko erimo Nyasae ngokwana are naintwe, gotoinyoria ng'a yara ning'o ase obogima bwaito, inche ninse Nyasae oino, oyo isokoro yao na iso, rengereria ekero naigure amang'ana buna ayio, igo nda- garangose ankune angokie, ekero nkomanya ng'a omonto ngokwana nere, na omoiri one. Ise, tata, ise sokoro yane, ebinto binde mbire biranchande ase obongo bwane nkorengereria, ng'aki ndakore manye Nyasae oyo. Oboiri bwane na Nyasae mboroo? Nyasae ya- o- bo- ere bwatebirie Musa ng'a inche ninche Nyasae osokoro yao na Abrahamo, abaminto, Nyasae nere agokwana naye rero akagotebia ng'a ere Nyasae bw'esokoro chiao. Eng'ana eyio gegotoinyoria ng'a Nyasae tari are naintwe. Onye gwanchete oboiri abairi goika tomwanche Nyasae ekiagera nomoiri oito, ekiagera nere Nyasae we chisokoro chiaito. Ribori neribaminto. Egento ninki eke igoro ya Abrahamu agotebiera Musa, Togwenerete koba noboiri nere? Inki togotaka kobera nere? Ntagete mbarente ase egento ekemo iga iga, abande twakineire ekanisa. Yaya nakinete are Kisumu central ekanisa omong'ina naende karenge gocha ogotenena motwe yaito ekero korandi kwaerire. Momanyeti bw'eng'ana eye, lakini iga aye ngocha otenena naintwe otoinyoria igoro ya Nyasaye. Naende omong'ina oyio agatofundisa ogotera, ogotera okwo oinyorete mpaka bono. Ng'a Abraham nabwate abana abange. Na Abrahamu tata iga abwata iga onde oyomo bwa abana baria abwate abange aba. Tiga tomosabe Nyasaye ekiagera twensi na ekeombe ekemo ase tata oria o igoro. Abrahamu iga abwate abana abange, oyio ntorase oyomo obo. twensi nabairi, igo togete gwenderere komotogia Omonene, okoboko koria gokobee okogoro okoria ogokobee na omotwe, tiga tomotogie Omonene, ogotera okwo mokomanyete mwakoigure. Abaminto moigwete, omote- omotera aitwe arenge gotera narenge narange ko- komanya ng'a inki ko- inki oko- engencho yaye nere ri, lakini bono ekero nkoirana amabera nachia gotegerera ring'ana ere gotera oku nachia gokoiraneria, iga gokonyora gokondeta ang'e kegima ng'a tata oria ore igoro nere tata oyo o- o- mpaka bono. Ta- ta- ta- ta- abraham tachieti koba obogima obo obuya lakini iga amenyete okwe bwegenete ng'a bionsi pi ebi bigokorekana ase engencho y'omonene kiagera aka- eh abraham ere buna arenge aria ko oro- oroche roria rwa yubereti iga arenge komwegena nyasae ng'a nere okoru bionsi. Baminto, omoerio bwensi pi nekoinyora ng'a Nyasae nere okoru bionsi. Obogima bwa Abrahamu buna togochia korigereria, egento iga togochia konyora ng'a okwegena kwaye ase Tata ore igoro, gwagerete eamate yaye ekamenya ase obwanchani bwa Nyasaye, na ekorekane ase obogima bwao. Eye neng'ae eira egotworokia ng'a naki Nyasaye aratoire ase abare enkong'u gotoramwegene, na aonchore ebinto ebinge abikore ebiokobua ase ense. ntobasa kweba eng'ana elde ericha kwana ekarachete ense eye America iga achete obwate chisiringi emia eyemo chisiringi emia eyemo ki chiramokonye ekiagera natagete enyomba natagete endagera natagete chibesa chia esukuru. Ase tabwate inko abesa inche arengeo, lakini Nyasaye omosesenirie mpaka bono abwate egasi engiya, akorete esukuru, abwate enyomba, abwate abana, Nyasaye oria ore igoro agosesenia baria bakomwegena. togenderere komosaba na komorigereria Tata oria ore igoro ekiagera nere omobui. Bono ntari kobainyora iga, omogaka Ibrahimu nere omobui oye ore omosani oito omonene.

a- ase engaki eye iga bono, ring'ana eye iga yane, aa ngochia koinyora kobainyoria ng'a ekero Abraham arenge emiaka emerongo etano ebere na etano, engaki eye iga. obogima bwaye bwabeire obw'omogaka omogotu, rakini iga arenge ngerorekana omosae, ogokora ebinto biokwenya bw'okonyara abande, ekiagera omonto ore emiaka emerongo etano na ebere na etano iga ogotire. Lakini ase amatuko amange, tosa koikereria ase obobarati bwaye, nigo bwarenge bwokwegena. Omogaka Abraham, tarenge monto okwenyara. Lakini ntai kobainyoria buna egetabu gia omochakano egotoinyoria ekegungu ikomi na emo. Egotoinyora ng'a amenyete na ise tera ore emiaka sabini na tano, ime ya enyomba eria. bamenyete ororo, abwo na abanyene b'enyomba, na omochakano oye getabu kia omochakano ikomi na emo, ebibuge emerongo ebere na isano na ibere. Aye otoinyore igoro y'abana b'ororeeria rwa Abrahamu, aye a- nigo. Igo tonyori ng'a Abrahamu abwate omwana, om- akarenta omo akaira omong'ina om- mi- Milika, mo- mo- mo- mwa- mwana o Harani. Abraham, oyore omoru- omo- omo- omo- omorwani omonene ase ebira- ase eng'ana yaito, iga airete abana, akaira omo- omosubati korwa ase omochie orenge omotaka lakini Nyasae akamosesenia. Na- na- omo- na imoro omwabo agasira agatiga omwana oyomo omomura oyomo. Ebukungo sasa ya Isa Ebra okong'anya oku mochakano eyio Abraham agateba akai omwana oyio akamobeka omwana Harani akababeka amo bakagenda kogenda emochie o Kanani ekero baika Harani bakamenya oo. amatuko aye obororo na- nabaganyete, ekiagera tera akagera amo abo- omomura oyo omwabo Abraham o- oyo omo- o- o- Abraham agasira. Igo Nyasaye iga agotoobeka ase enchera enkong'u egere. Torore gose ntomwegene na nyora tokonyora obokong'u. Naki omogano noro oyio akorua. Ekero baete enche emo emo omochie oria o Harani, bagatara, bakagenda bako bago batagete kogenda Kanani. Ase ekero baikarania aria, Ye- Nyasae agacha ase obogima bwa Ibra- obo bwa Abraham akamotebia, iga iga otagete egento gekorekane gete ekiya ase obogima bwabo, ekiagera. Omochak egetabu kia omochakano ikomi na emo gegotoinyora iga. Nyasae agatebia Abrahamu, genda ase ense yaino, ase enyomba yao ino, ase enyomba nda ngokoira, ngokworokia, ninkorosie obe ekeny- omoch- ense enene, Ase egere obe omosese- omo- omosesenigwa ase baria barakoe, oyorakogea orakogeche ninche nimo- nimo- ko- nimokorere ekwerende mogeche. Ochake korama omonto Nyasae asesenetie, naye okwere ama. Aba oragoseseni na inche nimbasesenie, na abanto bonsi b'ense. Nyasae yagotebia Abraham baminto, nintaete ngosesenie, ekiagera egere ogoseseni kwane goichore koba okonge kobua okogania. Ogosesenia oko iga gose nkogenda ase abana bao, ogosesenia oko iga nkogenderera mpaka ase abana bao bonsi, Nyasaye ogokwana na Abraham igo, na abachokoro bonsi mbasesenigwe. intagete kogosesenia mono, negenderere korenda mpaka chisokoro abachokoro bao bonsi, obasesenie na inche nimbasesenie, Nyasaye obwate nabwate obwate emibango iga iga tori korora, Nyasaye iga abwate emibango ya ogosesenia. Egento ekiya neke, emebango eye Nyasae abwate ya Abrahamu, Nyasae omonene yagochia okora ebinto bia ogokumia naye, buna arure eira ng'a ogosesenigwa kwa abana abaye nkochi kobao. Inki akore ngoteba iga? Rigereria eki Nyasae agokwana, Nyasae iga agoteba ng'a chinguru nechiane naende ninche nkoira egento eke kebe ekiane inche omonyene ekere ngosesenie. Nyasae nere ogototebia ng'a ngotosesenia are. Orure eira ng'a natosesenie, mpaka abachokoro baria bagotorama nabarusia aroro, baria bagotochaya nabarusia aroro, ere natosesenie mpaka chisa abachokoro baito, mpaka egesaku giaito gionsi ekiagera twamwegenire. Abraham nabwate egasi enkong'u, igatekeire arue ense yaye egere agende ense Nyasae achi komworokia. Nyasae akamotebia ng'a rigia abanto bao, tiga abanto bao nekenyoro kiao, rika rue ekenyoro eke iga. Inchuo nkworokia ase ntagete nkobeke ogenderere amo ata oga- oganirie amoire mpaka ekenyoro ekeyia atamanyeti. Nyasaye yakorangeria Abrahamo, ekiagera Nyasaye namanyete ng'a mbokong'u ki bore motu yaye. Igo atete komoira ase aranyare komenya na kwemorigereria. Egetabu gia kia omochakano, tari egetabu kia okong'anya kia Genesis. Ng'a Abrahamu nigo arenge emiaka. sabini na tano. Nyasae akamorangeria ore emiaka sabini na tano ng'aki magoso ki korangeria omonto ekero are emiaka ikomi na ebere ikomi na etano ebuku eye egotoinyoria ng'a Tiga torigererie egento ntatageti mwebe, ogocha mochakano eye ikomi na ibere ebungu ikomi na ibere, ase eyio agaeta ense ya Echibiti, Nyasae akagenda na Abraham. Nyasae akamotebia tiga ense ya Ep- eh, ya Kanani inchwe nkoorokia ense. Akabua amotebia mbwatie, nase nkogoetia nonyore ase aba obo- obo- ogosesenigwa. Tara Nyasae nyora okomorusia aroro Kanani tara taramoma taramanya ng'a otigire ense eh, eria enk- engiya, kiagera ense agochia iga erabe engiya mono. Nyasae iga tete gokorenta akoira ase agaya mono, laki gento atagete nonya goetigane. ekiagera Tera nabana bakabua naba naba naba nabakoyoyo bonsi aka- ba- bakabuatia Abrahamu buna Nyasaye amotebetie, Nyasaye agatara nere buna Loti, Abraham taraira Loti, lakini taramotiga Loti. mwanyigwa. Nyasae tatebeti Abraham tatebeti ng'a inchuo, taramotigeti magega ama abe amate ya Loti. Onye, onye kwarorire ebicha y'abanto ya, ya, ya- y'amate ya Abrahamu, amatuko amange iga tokorora bakoira ebinto ebinge babogoretie, ekero bamanyete ng'a ase bagochia mbanyamanyeti, goika bea- bearigania. nyasaye akaba- akabaara kera rienchera ase bagoeta mbacheti kwenyara boka banyene korende bagatiga nyasaye akabaraa ekiagera barabwo obabetiganete bakamanya ng'a tari barabwo korende nyasaye nere omo- oborayi omoao Nora nomoeri ase bagochia Nyasaye aomaete. Inche naye nabo tokweboria ntomaete ase togochia gose Nyasaye aomanyete. Nyasae iga atagete Abrahamu amanye ng'a bionsi pi ebibagochia korora buna bakong'anya tari barabwo bakonyara kobionchora Nyasae akobionchora, naintwe buna togoonchoka na kotara Nyasae. Tiga totige bionsi bi'Omonene aa ara atorae, tari ng'a totagete Omonene akore buna totagete, korende akore buna ere Omonene atagete. Iga nababorie mwe mobe abaremereria, Nyasae ngokwana are naintwe. Igo gento eke nkeri kere raisi, ntoorogeti ntoorogetie e- e- egotworokia buna omokristo tobwenerete koba, inche naye getwamoirire Nyasaye, tiga twetigana tore aye, goika tori buya ase ebinto bia ense eye. Ere abomorai chinse ebit- ebinto ase togochi botamba ase ata isaini twerusie ororo Chi- chi- chitabi chiaito chionchoke ege tomotegerere ere buna agoteba. Ekiagera tosagotarera ebinto ebi iga ebikoro tomechoka tokonya gokora, na Nyasae otokanirie, igo birabe ekegocho ante goika ase totagete gochia buna Nyasae agotoraa. Baminto, amatuko amange nigo tobwate obokong'u, totagete komanya ng'a ngento ki togwenerete kwerusanania na kerakio. Ntotageti kotwara ebinto ebi ase obogima bwaito, totiga twetigane egere ere atorae twebakane korwa ase ebinto biya atatageti tobibe ase obogima bwaito. Ntotageti koba ebinto ebi totageti gokora ebinto Nyasaye atatageti tokore, kiagera twetiganire intwe buna abanto b'ense eye, tweatananire totagete koba abana baye, togotobwatia eng'ana yaye buna Abraham. Buna Loti akorete ebinto biaye agasira. na nagakorire egasi okira omo, nare nkogendia egari kera ewiki gochi kogenda kogenda Dallas, neyio ne chisafari yaye chinsa isano chingima. Nonya nanchete kogendia egari, rakini riria nkombetire ng'a goika ngendie ekero ya amato yane nao ere etarasi mpaka bono. Ebinto ebinge iga bia bia emergency, bia ogo bia okogania egasi eye ya gwa yoko yokoerina. Nere agoteba ng'a ekero ai- ekero aigete arenge goi- goi- goika bwoye korwa oklahoma, igo arenge koira egento ekemo ase etagi kere etagi gatarenge goi- goichanda mono, ekiagera bionsi pi, mbi ngoikerana bire goetera ase okwegena kwa omonene. Na intwe nabo totaete gokora igo, baminto, totigere Omonene kende egento mbire otebi- otabise goika ebinto binde mbire totagete gotiga. Ntobasa kobaa ng'a nabio, gose kobitarera, kiagera ebio biragere totige enchera ntobe ase obosio bw'Omonene. Monyigwete? Abraham tachieti gotiga kera ebinto magega buna Nyasae amotebetie. Ekero bare enchera bakogenda gochia Kanani, enchera Nyasae eria atagete komoira, esabari yabo eria, bagatenena ase ake amo Betheli, ekero batenena aria Betheli. Aye aye ebuku eye iga nabo tonyore ng'a Abrahamu akorete egento ekemo aa Nyasae atatagete akore. Nyasae akamoorokeraria ebinto abwenerete gokora, ekiagera bweka omonyene tagokora ebinto bisane. Ototiga okorire uwe nogwancha kwa Nyasaye. Abraham nabatenenete aria Peteri akometie ng'a ebinto ebi nkobwate nabi ntagete na Nyasaye ng'aki atagete mbitige. Lakini oyende bakomoeria ase Nyasaye atagete agende, goika arenge kobitiga. Na intwe ebinke ebinge tobwate togwenerete kobitiga, ekiagera Nyasae emebango abwate ase obogima bwaito kere tobauti. Ekero moen- ogendererete kogenda ase atagete ogende, goika otige ebinto ebinge biria atatageti ogende nabio, ase oranyore endagera Nyasae okorua. Esabari eye iga nigo ere enkong'u goika tokore egasi yaye. Aria Peteri noyo Aburaamu are ase twaikire bono omogano oyo, aria Petero naye na inche noo abwate endagera na ebinto biaye. Ekero Aburaamu are esabari eye iga.

Aria encharaancha arenge aroro ase Ibrahimu arenge, Ibrahimu akagenda Echibiti korigia endagera. Agateebisa omong'ina oye, Nimanyete ng'a ekero togoika aria, ntobwate obokong'u ekiagera ntogotigana konywa obonyuomani bwaito. Iga lakini agateebia abanto baria ng'a oyo nomosani nomosani oye tari tabateebeti ng'a nomoka aye, akabateebia mosubati omwabo, Abrahamu akam- akamorote- agate- agateba ng'a oyo omosubati ominto tari mokaye, akabeka agatwa akang'ainereria. Na Abrahamu obokong'u bwaye bogatuka oro aria, ekiagera omorwoti otebire ng'a gakoira are omong'ina oyo achi koba omoka aye. Na oyo na omong'ina o Farao. Nyasae akagenderera kombaa na Abraham oro ong'ainereretie, ng'a oyo omosubati omwabo, Nyasae ere akamotegerera agateba, Abraham kwang'ainereirie, lakini tiga nkworokie enchera eye ya boronge. Eketabu eke kia omochakano ikomi na ibere ebibugu biaye. Ikomi na isano na ibere mpaka emerongo ebere nabo egotoinyoria, ekiagera Nyasae akaretera obogokong'u bwa Farao na enyomba yaye, ekiagera airete Aburaamu buna omong'ina o Aburaamu. Akamanya gotebia Abraham, Nki eke gwakora? Nki gekaure otantebi ng'a oyo omokao ribaga okomoroka moyo omosubati omino? Mama bono twanyorire obokong'u ase engencho nairetwe omong'ina oo koba mokane. Bakateebia, bakabwata, baka- eh, mo- omorwoti aka- Farao agateebia Abrahamu, Ira omong'ina oo, agateebia abanso abasigari baye, Moe ng'a moorokie enchera agende, ntomanyete ng'a egento egiya inche arenge koteebia Farao obomaene igoro ya Nyasaye. Otatiga goika bare Nyasae akagenderera komworokia obwa chinguru chi'Omonene. Ekiagera emerongo ebere egoteba ng'a Nyasae agatebia abanto baye, akabatiga bamong'anyie bamoire nomong'ina oye ekero agenda enchera yaye. Baria bagogochega Nyasae agateba ng'a baria bagokoyama ninga nimbarame na baria bagogo- bago- ba- ba- bago- bagosesenia nimbasesenie. Naende iga egoteba ng'a inwe inche naya goika tosesenigwe ekiagera Omonene nere ogotosesenia, ekiagera toramwegene tokorwa chinchera chiaye buna atebire. Nyora nekero gwakwanire oborimo, Nyasaye nabo akogenderera.

Akamoteebia ng'a inkoe ense yao. Abanto abagaaka ba Sodomu, ba- abarenge ababe abanyabibe, barenge abakori ebibe, lakini Nyasaye agaetia Abrahamu, agateeba kabe nomong'ina ogo ogenda nere mpaka oike ense nagoseseneria. Abrahamu iga are Betheli, korwa Echibiti oo nare Betheli agataka kogenda Kaanani. Yagendererete kogenda esabari eria, aga- lakini amakong'u nagotoka inchera, lakini egento egotogundisa aa nkeri ng'a goika tomwegene Nyasaye, tokore totebe obomaene, tomanyete ng'a esegi teri eyaito, ney'Omonene. Amasabo. goika togobeti are kogenda esabari eye iga Nyasae atobekire, toe- twegenete ng'a kende nkeiyo kerakorekana kere mamincha yaito, otatiga Nyasae bweka nere ogotorwanerera. Titobasa korora ng'a abanto aba na abakong'u tiga mbang'ainereria iga na iga ekero eng'ete, ekiagera okong'ainereria okwo gotorakobeka ase akong'u, tiga totige Omonene abe nere omoraai.

Ekere bono, ekere bagende, basoke bagende ase abaaria buna Nyasae atebete. Ase igo, Nyasae iga agotworokia iga iga ng'a, Buna motaka ebinto biaino buna motagete, onye Nyasae tabibegetie aroro, igo biratoire ase akong'u. Lakini igo agototebi ng'a nabo agototiga tomenye ase tota- atag- totagete onye tokomwegena, na obokong'u bonde bwensi borabe ase obogima bwaito, goika togenderere komwegena. Iga Abraham akenyora ah, orari ase Beteli, lakini oirwe omong'ina oye ekiagera omorwoti iga Nyasaye iga amotebeti ng'a oyio moge moge Abraham. ebinto biria akorete ebibe, na- na ekero ogokora onye nonya nintwe togokora, iga bigotoretera obokong'u ekiagera Nyasaye tari ime ya ebinto ebio. Inki gekogera tokonyora obokong'u nase engencho togokora ebinto enchera yaito, ribaga togotiga Omonene akore egasi yaye eye. Igo nkonyora ng'a egento, egento obokong'u bwaito bogocha ase eng'encho togotaka gokora ebinto enchera yaito ribaga togotigera Omonene. Naende tomwegene ng'a nyora otobekire ase obokong'u, natorusie ororo onye tokomwegena. okwegena kwao ng'ai kore bono, nkoetegera orore eriogi riaye, na obwate okwegena ime yaye, buna chore ekina kobwatekana na okwegena kw'Omonene gose na okwegena kw'enkoro yao. Nyasae nere oe omoerio na omochakano oito, goika tomotigere ere akore egasi ime yaito. Enchobaaria y'ogwegenwa. Eyio nere ogosaba gwaito twabwate rero. Omorwoti Tata ore igoro, nere omobui oito, intwe intwe ekero tokwenyara goika twetigane bionsi pi, egere atoorokie enchera. Nyasaye nabo akorenta ebinto ebikong'u ase obogima bwao lakini goika tomwegene, nere atoetie ase ebikoche ebi ebikong'u. Tochake kwerigeria obong'aini intwe tweka abanyene ntokonyara. Ekiagera Abraham, Abraham nabo atemete lakini tanyara. Chitabia chiaito chiobogima bwaito mbi- nchigoto- nchigotokonya onye tokochirwana intwe tweka abanyene tiga tobitigere Omonene. Tosa konyora ng'a ninki tokonacha ebiina ebio bi'obogima bwaito obokong'u tobwate ororo, ntokoenda ande, goika totigere Omonene, twegene totebe obomaene, ekero Abraham igo akwainereretie, ntachieti kogenda ande. Egere Nyasae nabo aime- a- aretete obokong'u ase omorwoti, egere akatebiwa ng'a oyio na omong'ina onya bwa- bwa- bw'omonto omwao obwate. Naintwe ning'o naende tobwate ime yaito ata goe otatiga Yeso, nonya ta- na Omoika Omochenu. na totama togende chikanisa chinde. Onye ntobwati okwegena gwaito tomwegene Nyasae tokore obwanchani bwaye goch- goonchora ko- ekanisa kogenda ekanisa ende tegotokonya. Goika totware okwegena ase tata. Inki Nyasae atagete ime yao? Egento akanyete, nigo omanyete egento Nyasae achete anchete, igo aganyete inche naye, tobe ang'e, tomwegene, totige etabia chiaito. Nere natorende, eke nakio egenchero kianene ase eleseni eye ya rero, kende gionsi kerabe egekong'u ase obogima bwaito na esabari tobwate, na ase engencho twarusire Nyasaye ororo twatagete gokora ebinto intwe tweka. Korende getoramotigere bweka omonyene, natoetie ase emerindo, na chinyancha, na ebitunwa, ekiagera ere nomobui. Amatuko amange ekero abande bagotorentera obokong'u, bagotorama na goto- na gotuogerera, Ntogwenereti koiraneria ekiagera Nyasae nere ogotobwera tobasabere. Noba omonto ore ne chinguru tiga Omonene arwane esegi eyio. Eta- etabia yaito nonya ne egasi onye toba abanene ase egasi ntokonyara kobu- gokora ebinto onye nto- nto- nto- ntotageti gokoa Omonene akore egasi eye ase ebosio yaito. Togendererete gokora ebinto ao ao, gaki omwari oye twanyora ng'a ntori gokora kende geko- geko- gekorenta okobua, ase eng'encho togotaka ebinto bikorwa buna totagete. tokogenda motwe onye tomotigereti Nyasae. Kwanyorire kore ase etabia buna eyio ase obogima bwao, obwate obokong'u ogendererete gotaka kobuga egasi obokong'u obwo aye bweka omonyene, otagete konyora richibu, rakini Nyasae agoteba ntigere ekiagera inche ninche omobuya, na ere getoramotigere natoorokia enchera. Abrahamu rigo areng'aineretie tacheti konyora agende gionsi mpaka omong'ina oye akairana, Nyasae akamanya koigora emerango emiao. Ekero totari gotebia Nyasae obokong'u bwaito. Nere agagototeebia ng'a, Noo ndaiga iga ong'enyete moteebe obomaene, na inche nimbaorokererie. Nyasae agotoira gochia motwe, onye togwetigana ere akore egasi. Tiga tomotigere bweka omonyene akore ebinto biaye, ekiagera intwe tweka ntokonyara iga ase ench- e- e- engaki eye iga, Nyasaye na omuya, ere atagete gotokorera buya, atagete tomotigere. Yako- yakoinyori agotoinyori igoro ya esabari eye buna libina yarenge ekero loti arenge ororo na abrahamu, abwate ebinto na eche na echiombe na ebinto bionsi. Rituko erimo giako egento ngiakorekanete ase Abraham, nki giakorekanete? Abrahamu, bagachaka Abrahamu na Loti bagachaka komana. Momaete omogano oyio, rituko erimo amang'ana ayio akaba amakong'u mono, eke- bagachaka eriomana mono, abande batagete ese batagete gochaka bagataka bachake esegi egati yabo, na abasende bagakana um totageti gento eke kegenderere gochia motwe, bakairara oti korwa oo. Bagoteba egento eke iga togochi gokerua aria engencho gete. bagatebia Abraham anache ekina, naro oti. Na Loti agateba, Genda osome egebuku eyio, ekorokigwa buna Loti akorete. Loti akagenda gochia okoboko gw'okobee, na Abraham akagenda okoboko gw'okorio, bagaatanana. Mwari oye, esegi yabo ekasekea. Ekero akorigeretie okoboko gw'okobee, akarora omogacho ogo- ogo- ogo- omo- ogo- omogondo oria o Edeni, ase igo akaira etageka, akanacha ekina ng'a ense eyio nankonyetiga are, ekare riga Abraham Abraham nere omonene. Nabwate etabia y'ekeinyoro, ekiagera aye nomong'aini na omogaka. Naro otiga obwate chisemi chinyinge ase obogima bwaye, Abraham akamorenda, Nyasae akamoorokereria buna agwenerete kwebwata. Inki aye. orengereretie epuramu agwenerete gokora, gose routi, ekiagera routi iga atagete atebe gwatagete routi atebe ng'a tata moke tiga nkore eke na eke na eke, gose iga arenge komosaba ng'a ntebi buna otagete, eke naki nkobatebia. Loti, nyora ot- ot- ora- onya- buna atarire esabari eye entambe iga na Abrahamu, aba nkomoroka ise, akamo abamotebia ng'a ense eye iga nengiya, nye- nyeeire, na inche tiga ngende korigia ense ng'a ekiagera aye nda aya oborimo obo iga narorire nobuya. Lakini Loti tachieti gokora boigo, Loti ataka korwanerera oboremo obogima boria, akabotaka koboro akaoroka obwaye, oboremo obo iga nabo nkoira nabwo obuya. Tiga tororande lakini tindi kogotigara oboremo obo. Kwanya kwenyora ase buna ayio, ogachama riko okarua okachaka korwa ebisi ogenda esukuru, kwa- kwamanya kwamanya kwamanya kwamanya kogora etigiti kwagenda, ogoika seino. Gwamanya konyora abana bakogotebia na abamura bamino na abasibore bamino bagotebia amang'ana ande amao, mbamaeti buna kwanyorete obokong'u bw'okonyora esuku bw'okonyora chisemi. Egento nkere ekiya, egento ekiya neke, obogima ase bwa Abraham. bikamorusia ase obokong'u, bikamorenta ase agaya. Nyasaye iga amokonyete, tarenge motenenku gose omong'aini rakini Nyasaye akamoraa ase igo. ekero Abraham aika iga aga- agataka konacha ekiina egekong'u. Iga amotebi ng'a Aburaamu akamotebia Ruto, Loti, gwakorire ebi mo- kwanachire emegano buna otagete, inche tiga nkore buna ot- ase gwa ebinto gwaikire, aya nabo tokonyora obokong'u gose twetigana na abande ekiagera okona buna tokonacha ekina. Tonache ekina boronge gose mamincha na keragera totware ogwancha okoigwana gose ogotaigwana. Ekeragera roti bakanacha bagatigana na isamoke ase engencho yokonacha ekina igoro yokogani kwabo tari ase engencho ya ogosesenigwa na Nyasaye. Aya nainche nabo tobwate obokong'u obwo. Ekero Abrahamu akwana eng'ana eye iga, agati- agetigana korwa ase Loti, korwa ritang'ani, akanacha ekina buna Nyasae atagete aa gonacha ekina. Nyasae agategerera ye- e- Abrahamu, agatiga eamate yaye magega, agateba tiga ngende, na inche nchake obogima bwane. Nyasae iga agotoinyori ng'a tiga totenene ase Omwana oito. Igere ogosesenigwa, ekiagera Nyasae amare arete Abraham mpaka ase achakerete. Taya kaimoirani mpaka ase eke- eke- ekianya ekia ase oko- ase obogima bwaye bwachakerete, akamoorokia, akamotebia, ninche obogima, ninche esabaria, ninche bionsi, tiga nkoorokererie, omoorokereria, omotebiri tegerera nainche ninkoorokererie ebinto. biragokonye ase obogima bwao ninche ndakore. Tiga totebe iga. Yarenge rahisi Loti gotigara magega na Abraham kogenda? Yarenge. Yarenge gento kere rahisi gotiga Loti magega? Akamu- namorendete akamwororokereria akamo Abraham aye karenge buna ise naro tamo- tamo- ti- tamokineti lakini bono ne- nare orenge omorisia oye esabari ya Abraham na Loti. Tari esabari y'omo- yo- yo- ya- y'omoigwa na- na- na- na- na ise moke, korende na esabari ya ise na na omwana oye. Eyio nere Abraham barenge na Loti, lakini Loti akagenderera korenta obokong'u ase Abraham. Lakini Abrahamu akaba omoremereria, temineti ng'a inche arenge rahisi kogotigana, lakini iga yarenge egento kona chia ekina ng'a ng'ai bagotigana ng'a naende nki bagokora. Nonki Nyasae akorete, nonki Nya- nonki- nonki Nyasae akorete. Akaba na Nyasae iga abatananete kero omonto akagenda esabari yaye. Nyasae agateebia Abrahamu ekero ati- arure ase Loti, akarengererio akamoteebia, Rengereria buya ebiungu ikomi na inye, imokia amaiso ao igoro, rigereria ase origereria ase kwaro ase ore, origereria chimaate, oboke chimagega na gochiruu mo su moocha na bosongo. Ninkoe bionsi pi ose oratake, mpaka abachokoro b'abachokoro oria bonsi banyore ase bagoikara komenya. Nyasae akamosesenia ekero atigana na Loti. Nyasae akamotebia nomenye ense eyio goika kare na kare. Ekero Abrahamu ategerete agoetera ase obwanchani bwa Nyasae, Nyasae akamosesenia. Nyasae agacha Nyasae ritang'ani iga amorangeretie riria arenge ko- kong'anya. Na bono omotegereire, naende omoteebiri ng'a nakoire ase aya iga ase engencho kweatananire korwa ase ebitina, naende ase ngokobeka momenye oo nabache korwa goika kare na kare. Rigereria naende imokia amaiso aye origererie ase kwarure nase ogochia. Rigereria gochia mosongo na mosugusu na erianyi, ense yonsi pi okorora ninko yee, na abana bao na abachokoro na abachokorori bonsi mbanyore ase bakoroka inka. Eye egegotokwana. gocha ase tore, obwatera ogochia ase obogima bwao, ngotigana ore nere ekero okora ebinto biao, na Nyasaye akoororerie eki ataete ase obogima bwao, na baria bagokorora. Ekero otiga ebionsi pi, na Nyasaye agoseseni. ase engaki y'obomaene, Abrahamu ekero ataete Nyasae, Nyasae agacha akamoorokereria. Na intwe eyio egokwana ase chitabi chiaito, iga egototebi ng'a Nyasae iga are omoremereria ase obogima bwaito, aganyete twetigane egere akore egasi yaye yaito. ekamwe ekaira Abraham amatuko amange koba ase Nyasae atagete abe nere amosesenie. Na aye na inche timanyeti ase tore, iga akanyete twetigane totige ere anache ekiina ase obogima bwaito. Na rero iga buna tore iga aiga, Nyasae iga aganye- aremereretie aganyete tonache ekiina, tomotegerere, tokore ogwancha kwaye. Namba ibere, Nyasae iga are omwororo. abwate enkoro endema y'obwanchani. Ekero togokwana ebinto bire mamincha buna Nyasae agoteba, Nyasae agenderete kobeka amaboko aye amaya ase obosio bwaito. Igo agotworokia ng'a Nyasae nomwegenwa, Nyasae nomwegenwa. Nyasae nomwegenwa, Nyasae nomwegenwa korwa omochakano bakomoa aria. Koinyoria Abraham ng'a ninkore ebi nto natebia ng'a ninkore, egento ekemo kero kiakorekanete ekero asoete Egypt. Nyasae iga nabarenge gwenerete amo amo amo amoko amooo amagoso, rakini Abraham, iga agenderete gotara na Nyasae, rakini agatiga nya omong'ina oye, ng'o Nyasae agwenerete koa amagoso Abraham gose Farao Farao. Ibrahimu akoreta amagoso, lakini Nyasae akamwabera. Na aye na inche togwendete kwaberwa. Nyasae agatebia Ibrahimu ng'a nigo ngokora buna natebete ntete gokora. Nabo ngokoira inse emero- emerengo ase akong'u, rakini omwaria oye igo nkokonya mpaka engaki eria orabe omoigweri, naende egere nkoorokie nkore buna nagotebetie. Na Nyasae nabo agototebia igo naintwe bono iga, mpaka twetegenire. Ninkoire ase ntagete oende mpaka inagoika akore bo, lakini gakanyete ogwetigana egere akore buna atebire atagete akore ase obogima bwao. Ase ense igo Abraham agetigara korwa ase Haroni egere Nyasae akore buna atagete komokorera. Na aye inche na aye, Aroni norori ore ase obogima bwaito, togwenerete gotiga egere akore buna atagete gokora, buna arue eira arure ase obogima bwaito. Egere tomwegene Nyasaye. Esabari eyio nabo ekong'u, rakini inyora ng'a esabari eye iga. Egento ebinto mbire totanyare kobogoria Nyasae bweka oratogende. Kogenda ne esabari eye iga ya Omonene, goika totige bionsi pi totige Omonene atoeire, goika totige ebinto binde, egere Nyasae akore ogwancha kwaye, tari ebi totagete korende ebi Nyasae atagete ase obogima bwaito. Mbuya mono, iga Nyasaye agenderere gotorwanerera, twetigane intwe, Nyasaye agendererete gotorangeria ekero tokore obwanchani bwaye, tomotegerere ekero akore ebi atagete, eira arure ase tore, narasire gotara gote ekero etageka goeta aa naria, gotaka gokora buna ntagete. goika nyeirane magega, ntige Omonene akore ebiya atagete ase obogima bwane, aye rende ng'aki oroche. Noro ase egento buna ekio buna Abraham ase arenge engaki eyio, egento ntagete oye onache ng'a mambia aye tiga Nyasae akore buna anachete. Kiagera ebinto totaka bitaete tebikorekana buna totagete mbigokorekana, mpaka kaa bia Nyasa bia Nya- Nyasaye twatigire Nyasaye akore buna atagete obogima bwaito bobe. Esafari eye iga yaito ya obogima obo iga, Nyasaye nao are naintwe, tiga tomotigere. Nyasae gatagete okina obe omoeteneria, atagete koba naye ase esabari eye iga, koratige bionsi pi nere abe omorai oo, nobe omobui, nonyore biria atagete gose bigosesenigwa ase ore, ekiagera ntogotiga ebinto bitaisaini bige bibwatane na biri Nyasae atagete bikorekane. goika tobiatanane, egene Nyasae ase esabari eye yao, na Nyasae nagosesenie, na akoorokie enchera, noro na ekero kwabeire emiaka sabiini, Nyasae nore naye, atagete akoorokie enchera. Tobasa kwegena, tobasa kwegena ekanisa korende egene Nyasaye, kiagera Nyasaye nere enchera, tigera Nyasaye naende omotebie, nonye ndaiga omonene ing'ire buna otagete. Bwatia amachiiko aye na eng'ana yaye, tobasa kobwatia amang'ana yao na amang'ana omopresident, korende omorisia oo, korende tiga omonene oo nere omorisia bw'ekeene. Mobwate nomanyete ng'a botambe nobwate omopastor, nobwate omodikoni, omodikonesi, Chimanche gose ng'a mbakwane naye chinchera chi'Omonene, lakini tiga Omonene akore ogwancha kwaye, tegerera eriogi riaye, bwatia amachiko aye, ko toratige twensi pi Omonene akore egasi ime yaito, esabari yaito tekoba ya obokong'u, tatiga erabe enyororo. Ekiagera Nyasae nere omoraai, tirosie enchera ya abendonge, konyetiga ekero Omonene atworokie buna togwenerete kogetaara. Esabari yaito. Igo onde omorosu, omorusania, lakini Nyasae oito natwanchete, kera engaki togokonyora togokora ebinto, twarosia ebinto twane amagoro ane gochia omotwe, naende amagoro ane twairana magega. Igo buna omonto buna amatera tochi kogwa ogotera. Aye, ning'o otagete araao obogima bwao? Nyasae gose nomonyaboko? Aye buna omokristo, Nyasae nakobogorie ase bionsi biagoetie obokong'u obo bwonsi, koratige bionsi pi ase amaboko aye, naye naye omoraai oo. Korategerera eriogi ri'Omonene, Nyasae nato- nabe omoraai, naende nere okoruea ama- amachiko, nigo ntagete ogenda okorio, gose okobee, gose omotwe, gose magega, gose engaki, nigo toramotegerere, na bionsi biagokora ase obogima bwaito, nebi ogotokonya tari ebi ogotosiria. Igo Nyasae tiga atorende, rirorio ngo- ngokora egasi na aba- na- na abasigari, na ntobwate omo- omo- omonene oito, goika tomotegerere tobwati amachiko, ekero arure eng'ana, goika to- toyoyebwatie. na obwancha na otancha, goika amachiko agokwana, eng'ana buna agokwana, gochi motwe, gochi magega, bionsi iga togokora buna agoteba, tiga tomotogie Omonene. atotang'ane. Amatuko amange togokora egasi totegererete oria omorai oito, naki akoba buya naintwe tobe abegenu abegenwa, totegerere Nyasaye ekiagera nere omorai naende nere omose omonene oito. Nomanyete ng'a nki kege nere omanyete ng'a nki kegendererete. Agateba ng'a ekero bagachia arenge omochi egasi, bategereire omonene obo buna akobae amachiko, na ekero baminyoka igo bakora ebinto bia baka amagita ebu, akamana kong'anya akagenda korara, agosomia ebuku, acha korengereria. Amachi richiiko. Mwanyabaanto richiiko akorua, iga goika totegerere, ng'aki twange koba buya totegerere ama- ring'ana korwa ase Omonene, ekiagera nere oma- omokomando oito, to- tomwegene, to- tomwegene, totegerere Ekiagera nere omorisia oito, natorende, naye natworokia enchera. Nyasae atosesenie, atorae mpaka omoerio. Mbuya mono. Ekiagera togoteba ng'a etomwanchete ekiagera nere otwanchete ritang'ani, buna Yohana entang'ani ye ing'ea ebiungo ikomi na kianda egoteba. Igatwanchete rigiya nere otangete gotwancha agatoma omwana oye omomwaima agakwa ase ebibe biaito amina naende amina. Nyasaye atosesenie abe naintwe naende mpaka engaki ende mbuya mono kwaheri.